די וואך איז פרשת שמות און שטייט אין די תורה אז משה רבינו איז אויפגעוואקסן און איז געגאנגען אין גאס און ער האט געזען ווי עמיצער שלאגט א איד, איז ער געגאנגען און האט אים געהארגעט און האט אים באגראבן. און די נעקסטע טאג ויצב יום השני והנה שני אנשים עיוורים נצים, צוויי אידן האבן זיך געשלאגן, ויאמר לרשע למה סקרעך. איז וואס זיי האבן צוריק געענטפערט, וואס איז אינטערעסאנט ווי זיי ביידע האבן צוריק געענטפערט, ויאמר מי שמך לאיש סע ושפט עליני הלא הרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. ממילא האבן זיי געפרעגט, ווער האט דיך געשטעלט פאר א שר און שופט דא? און מילא האבן זיי אינגאנצן דיסמיסט און משה רבינו האט זיך דערשראקן און איז אנטלאפן. איז לכאורה. איז זייער שווער צו פארשטיין דאס. וועלכע נארמאלע מענטש רעגט זיך אויף איינער וואס קומט און ראטעוועט דיך? איך קען פארשטיין אז די צוויי האבן זיך געשלאגן און זיי האבן נישט געהאלטן אז קיינער זאל זיך אריינמישן אין זייער ביזנעס, און טעקניקלי דאס זיי האבן געזאגט פאר משה רבינו לייק קעלי מיינד יור אן ביזנעס, אבער חוץ זיי מיידן אן ביזנעס האבן זיי געגעבן א רוף אן אה די גייסט אונז אויך הארגען אזוי ווי האסט געהארגעט דעם מצרי לייק כאילו איז עפעס ראנג געווען וואס משה רבינו האט געטון און זיי געהארגעט א מצרי. לכאורה, איך פארשטיי נישט, אויב זיי האבן געהערט אז איינער האט זיך פיינעל אנגענומען פאר די אידן, די אידן זענען געווען עבדים פאר'ן פרעה פאר אזוי לאנג, פיינעלי, ענדליך, איינער קומט און נעמט זיך אן פאר אונז, אה, עס דארף זיין אין זיבעטן הימל. סאו וואלטן זיי געקענט זאגן, דזשאסט יו נאו, ווייסט, מיינד יור אן ביזנעס, דו וועסט, די זאך דארפסט זיך נישט אריינמישן. וואס האבן זיי דא געמאכט כאילו איז געווען עפעס שלעכט וואס משה רבינו האט געטון? ס'מאכט דאך נישט קיין סענס. די תירוץ איז, און דא קענסטו זעהן וואס דאס מיינט א מענטש וואס טרייט אוועקצולויפן פון די עול מלכות שמים. א מענטש וואס זוכט נישט אויף זיך קיין שום אבליגעישן ער האט ער זיך פארקויפן פאר א עבד און ער האט זיך פייניגן און ער האט אליינס נישט כאפן ווי ער האט זיך אליינס דערקיטשן אין די יאר. וואס מיינסטו איז געשען ווען דאסום אבירם און איי געס נאך אפאר מענטשן זענען געוואר געווארן אז איינער האט דא געהארגעט א מצרי ווייל ער האט געשלאגן א איד? וואס מיינסטו איז געשען? א ערליכע איד האט זיך געפרייט, אה, פיינעלי עפעס געשעט, דו הייסט איינער נעמט זיך אן פאר אונז. אבער א נישט ערליכע איד איז געווארן אינגאנצן דערשראקן, וואס טייטש דאס? אה, אז מען גייט אונז ארויסנעמען פון עבדות? אויב ווער איך אויס עיוור, טייטש איך גיי האבן רעספאנסיביליטיס, איך גיי עס דארפן האבן נאר מלכות שמים. ביז יעצט קען איך האבן די תירוץ, אה, דו ווייסט וואס, איך בין נישט קיין ערליכע איד, דו ווייסט וואס, איך טוה נישט וואס מען דארף טון, פרעה פייניגט מיך, די מצריים, זיי שלאגן, זיי פייניגן, וואס זאל איך טוהן, איך האב נישט קיין ברירה, איך דארף זיי פאלגן, איך בין א עבד. אבער טאמער ווער איך א פרייע מענטש, בין איך שוין נישט קיין עבד, אויב דארף איך האלטן די תורה, איך דארף זיין א ערליכע איד, איך האב אלע מלכות שמים, איך האב ריספאנסעבילעטיס, אה, ניין, איך קען נישט. איז מילא האבן זיי פיינט געהאט דער וואס וויל זיי העלפן, ווייל ס'איז שווער אויכעט ביי די אידן שפעטער, איך רעד ווי ס'שטייט אין נך, די אידן זענען געווען ארץ ישראל, ס'איז געווען צייטן פון די שופטים און צייטן שמואל הנביא, און טעקניקלי די וועג וויאזוי ארץ ישראל איז געווען די מלכות רעד איך, ס'נישט געווען קיין מלכות, די מדינה פון ישראל פון די צוועלף שבטים וואס איז געווען אונטער די פירערשאפט פון די פון די נביאים, און ס'נישט געווען קיין אלף און קיין קעניג. סאו ווען מענטשן זאגן אזאך פון ווייסט אמעריקע איז די ערשטע פרייע לאנד, ניין אמעריקע איז נישט די ערשטע פרייע לאנד, אפשר איז דאס די דעמעקרעטיק סיסטעם פרייע לאנד אבער עס איז נישט די ערשטע פרייע לאנד, די ערשטע פרייע לאנד איז געווען די אידן אין ארץ ישראל אין די צייטן פון די שופטים, און זענען געגאנגען די אידן און זיי האבן געבעטן שמואל הנביא אונז דארפן א קעניג ככל הגוים. נישט געזאגט איך דארף א אידישע קעניג, מען זאל זיכער מאכן עס זאל נישט זיין פול פאוער, ניין, א קעניג ככל הגוים, ווייסט מיינט א מלך ככל הגוים? א מלך ככל הגוים טייטש אז ער איז אין פול פאוער, און חי וממות בידו. וועם ער וויל קען ער הרג'נען, ער קען טון וואס ער וויל, ער קען צונעמען דיין גאנצע פארמעגן, דו ביסט ממש אזוי ווי א עבד פון אים. אלעס איז אים. ס'מאכט דאך נישט קיין סענס, ס'איז נישט דא קיין שום שכל אין אים, פרייע מענטשן זאלן גיין בעטן אז זיי ווילן האבן א מלך זאל זיי אונטערדרוקן? תירוץ איז, דו ווייסט פאר וועם ס'מאכט נישט קיין סענס? פאר א ערליכע איד, ווייל תורה אליין זאגט עס, אויב. אונז וועלן נעמען אויף זיך די עול מלכות שמים, וועט קיינער אונז נישט קענען דרוקן, אבער טאמער א מענטש גייט און ער טרייט אראפצואווארפן פון זיך עול מלכות שמים, וועט זיך אליין וועט ער גיין און זיך זוכן ערגעץ אנדערש אונטערצודרוקן, ווייל ס'איז נישטא א זאך ווי פרייהייט, פרייהייט איז א חלום, ס'איז א איינרעדעניש, יעדער איינער איז א עבד ערגעץ, די שאלה איז פאר וועם. און אין וועג קענסט עס היינט אויך פארשטיין, גיי קוק די לינקע דא אין אמעריקע, זיי זוכן עוקר צו זיין אמעריקע. סאו דו גייסט קוקסט אן די פאליטישאנס, זיי קען איך פארשטיין, זיי געינען אסאך, אויב זיי קענען עוקר זיין די קאנסטיטושען און מאכן אמעריקע אונז צו א דיקטעירינגשיפ, קען איך פארשטיין. אבער דער מענטש וואס גייט און טאנצט נאך די פאליטישאן, וואס האט ער דערפון? סאו גיי קוק ווער זענען די מענטשן? די מענטשן וואס גלייבן נישט אין גארנישט טרייען צו כופר זיין אין הכל, איז מילא זוכן זיי א צווייטע גלויבונג, האבן זיך אונטערדרוקט אונטער די ליבעראל איידיאלאדזשי, און זיי טרייען דאס צו מאכן אונטער די גאווערמענט, און יעדעם איינעם פייניגן מיט דעם. ווייל דאס איז די טבע פון א מענטש, א מענטש גייט זיין אונטערדרוקט אונטער איינעם, אדער דרוקסט דיך אונטער אונטער די אייבערשטער, אנישט זאלסטו זיין אונטערדרוקט אונטער א קעניג. איז מילא מאכט עס זייער סאך סענס. אז די אידן, עס איז געווען דתן ואבירם, און דתן ואבירם זענען נישט געווען קיין ערליכע מענטשן, און זיי האבן נישט געוואלט האבן זיך אויף מלכות שמים, איז מילא ביי זיי איז געווארן א גאנצע פחד, אוי אויב מען גייט אונז אויסלייזן פון עבדות, איך גיי דארפן אנהויבן האלטן מלכות שמים? ס'טויג נישט! יעצט אבער קוקסטו דיין שכל ווי איך שטיי נישט פארעט אויף א ביטערע לעבן, וואסערע מין לעבן איז דאס? און דאס איז די תירוץ, דאס געשעהט ווען א מענטש גייט און פארקויפט זיך פאר זיין יצר הרע, ער גייט ער לויפט נאך די תאוות, וועט ער גיין פארקויפן זיין גאנצע לעבן אויף אלעס וואס ער האט זיך איינגערעדט ער קען האבן די תאווה, אלעס פאר די חלום. און זיין אונטערדרוקט אונטער א קעניג, אונטער גוי'אישע מלכים און אונטער עני אנדערע מלוכה חוץ די אייבערשטער, איז ביטער ווי א זית. נאר דאס געשעט ווען א מענטש איז בוחר צו גיין נאך זיין יצר הרע, אז ער כאפט אליין נישט ווי ער באגראבט זיך לעבעדיגעהייט. כ'האף אונז אלע פארשטייען. האטס א גוטן טאג.